radio fm khezwi ro swika zwa zwino vha zwi vhona vha nga sedza kana vha nga tou humbulela muṅwe muthu a ḓivhusa uri a ah, ntumbu zwino ngori k crash dzi khou vula zwikolo zwi khou vula zwino riṋe rine ra vha na vhana ri tani vhana vhashu vha leluwani kha vha sendelengele zwa zwino ro ṱakamidza hanefha victorious kids day care or after care kha vha ḓo tou pfa nṋe ndi a zwi funa zwa vhana vhane u tou amba ngoho vha vha vha khou vhona zwithu zwavhuḓi nahone zwine zwa vha zwa khwine zwino vho mavhete vho ni na tshaya vha ita mini ndi khou ri na ṅwana wavho a si nga si ḓo vhuya haya ndi tshi yo dadi mami ndo vhaisala nga muswinki vha tou zwi vhona na vhone vhaṋe zwo ri tshiṅwe na tshiṅwe tshi dzula tshi equipment vha zwi vhona tshiṅwe na tshiṅwe ha tsha khwine ṅwana wavho u ḓo guda ndi khou vha vhudza zwa uri vha vho vhona na vhashumi vha hone u tou zwa uri hezwinoni ndi zwiṅwe zwa khwine zwino ri thoma gai ri mbo ḓi namba ra vha sumbedza zwa uri hezwinoni ṅwana wa tshi swika ri thoma nga tsireledzo kha vha ndivhele a hu no pfhi ndi ndo kudauno ri tshi suvha ri mbo ḓi suvha na vhana ri tshi suvha ri suvha na vhana kha vha sa tou vhona A ri khou ya nḓuni, a ri khou ya mini, ri khou ya zwituni zwa vho muṱuku hafha Victory Azimani vhone kha u ḓo tou vhona. Zwino vhone vha tshi amba na riṋe kha vha ḓo tou vhona ri amba nga tsireledzo tsha u tou thoma afha hafha ri khou amba nga vho mavhende vho ni na tshaya u tou zwi vhona zwo ri hezwinoni vho sesi hei vho my lady ṅwana wavho kha vha ḓo to vhona vhone vhe vha zwi vhone zwi kha vha ḓo to vhona ndi ṅwana wavho kana vhone vha tshi khou ri a tumbo we ndo ḓela ṅwana ndi khou nyaka uri ya fhanoni victorious ndi ḓo tou vha ndi naye na vhone vha mbo ḓi dzhena

ntumbuwe ndi khou mu vhudzisa zwino ṅwananga a tshi funziwa latelanne latelanne latelanne nulatsele mani ni vhone zwo ri ni tshi ḓisa ṅwana sibasa vhabebi vhaṅwe vha ri ṅwananga u khou tea u funzwa zwavhuḓi ana vha ri gonye siṱaḓi lu nga mini ri gonya crash crash crash avha vhona khou pfhi a vha khou tea kha ara vha khou tea kha vhugai u ḓo zwi vhona zwo ri ya ah ndi vhatukana ngae hayi ndi vho sesi vhanga ndi vho muḓulu vha to kha ḓo tou vhona ndi dzi carbot u ṅwalwa na dzina ḽawe u itiwa mini zwezwino a hu no pfi lockdown ri khou vha vhudza zwori zwi tshi tou vula ri tshi tou vha vhudza zwori kha ṱuḓise ṅwana wavho kha vha sokori ntombo ṅwana nga sokori mayume i know how to yid nga kha ndi yid eye ṅwana a ri mayume i know how to yid ayi one

kids day care and after care vha ḓo tou pfha nga ndeme ndo thoma a thi thu ita tshithu watch me watch me watch me vha nga tou pfha nga ndo thoma ndi yone ndi tshi khou tou ya hone vha ḓivha surprise is a surprise mafhungo a ṅwana wavho kha dziṅwe kreshe dzine hoyu u kreshe kha ṅwananga u crash hafha zwino ndi khou amba nga havhaḽa vhona kuri hayi zwino malume ntungu a nṋe ndi khou ṱuwa ndi khou ya sekondari kana ndi khou ya gai kana ndi khou ya primary vha to zwi vhona na dzibugu dzi dzula dzuluka vha to zwi vhona a vha vhona maṱono rali u to zwi vhona zwo ri ya ṅwananga hafho ḓo wa muthu u a vhona na mini u vha khou vha ḓirogwa

vhudzisiwa ṅwana wa vhudzisiwa a vhudza upfhi what is your father's name a ri what is your father's name a ri vhakhuzwa what is your father's name balloon a mbo ḓi ḓi rwa pfhi kha vha ḓi raho 17 ṅwana a songo ḓo wale jemisteni a tshi khou tou huya kha zwi thome a crash vha zwi vhona nṋe ri gonga stepis damathakee ṅwana a songo vhudzisa upfhi a wa ḓivha u ṋamela mini mini imani tano ima mani tano ima mani ri khomba dzi kreshe dza maimo o oh, vha tshi to vhona zwo ro ṅwana si muthu ane o soko dzula khou fulesa zwo ambamba ri tshi suva ri suva naye dzithoi soko ri ai nḓulo a songo dzindela vhaṅwe vhana kha tambe bola a tshi kona a tambe thoyi a tshi kona ṅwana wavho ri tshi khou suvha a soko ri ana i enjoy hmm? zwikhwa zwo to ambiwa vhana vha minyanga creche kids vha khou zwi vhona zwo ri ri khou mamareja thi u to bva nefho zwo nga zwiṱuku hafhe ntumbu ah, wa rabatolekelebebisi ndi to vhona

vhaṱokoa zwino ṅwana wavho khoyu vha amba naye vhe eh, vhaḽa vhone khori ntombo nṋe u to amba ngoho ṅwana wanga ndi muṱuku kana vha tshi khou mushumoni kana vha tshi khou ri ndi shuma na shift kana ṅwana u a dzindela ngori ipfhi victorious kids day and after care kana day care kana after care kha vha ri ndi vha vhudze maṅwe mafhungo care vhone ri navho ri mbo ḓi dzhia kula muṱuku ra vho ḓisa ngeno ra vhona zwo ri ita mini kopotshotsho vha muvhona ndi vho muṱuku avho yo ḓa kolo kwa dzindela vha khou nyaga mushumo a uno ri mini ri ḓo kulela kha ḓorobo gogo kha vha sendele ngei kha vha laṱele ntungo a ri no pfhi vhone ṅwana wa gude u ṋamela phureme zwino lini u to ṋamela fha phureme a tshe muṱukuṱukuṱukuṱukuṱukuṱuku ṋamela bebi woka bebi woka vha fora na vhone vha ndi bebi woka ya kha vhukumbu ai wa zwi vhona muḓulu wa vhuḓi wa kuno ane takala na nṋe tshi takala ro fight kana tshi khou fara nga kho vhe ro tshi fara a ri kho ri vha ḓo na kubede na kubede kwavho kha vha ḓe na kubede vha vhone uri zwi zwavhuḓi ndi mini kana vha to zwi vhudza uri ya he a ṅwananga hafha noni hafha noni hafha noni ndi a takala vha to zwi vhudza uri ṅwananga khoyo a si ṅwana wavho vho dzula

Khaḓo soko khaphu mulemani ṅwana wa muna makhulu awu vho nyawa hu na vhana vhare na madzina o vhidza u vha vhakegu a pfhi nyawa nyawa khadzike nyawa zwoṱhe zwinoni vha khou zwi vhona hanefha victory h vhone vha khou pfhi nga zwo gumapo kha vha ḓo vhona zwo ri tshi ḽa ṅwana a tshi ḽa o lisa tsireledzo yo fhelela ngeno a ri tshama ndo soko ri a tshi wana khombo ntuku ri ita mini ri mbo ḓi dzhio gombuza ri bva bva bva bva

a hu na mutsi a hu na mini upfi a ṅwana ha khou vuwa dakani vho renga zwa guni kana zwa mini khrese ine ṅwana vha khou vha khayo kha u ḓo tou vhona zwa dzigiratshi maliwa kha u litshesa ṅwana dzigiratshini a bikeliwe zwavhuḓi thi khou ri dzigiratshi mini fhedzi kha ḓi tou vhona ṅwana

ndi tshi fhedza nda ri mini ndi tshi ṱuwa na vhori a vha tevhele zwa khou amba kiḽiniki ri khou kiḽiniki hune ṅwana a tou mulela zwavhuḓi kha ḓo tou pfha ri kiḽiniki vhone venḓa hu na zwithu zwavhuḓi kepa victorious kids hai day care and after care ṅwana wovha a tshi khou gula vha songo gidimela ha dokotela vha songo ya dokotela mini mini ha dokotela tsha mufu kha vha ḓo tou vhona a tshi tou lwala ṅwana kha mie kha ḓo tou vhona minus hmm? ṅwana a songo ri minus minus kona kwa lila kuri acha baba acha baba ina na u khou pfi mini a tsha vhavha thumbuni kana ko vhisala Oh, zwa fhela ri ḓo ri mini zwino vhone vha tshi ḓa vha sa tsha dinalea ri ḓo vha fha masofa avhuḓi nga maanḓa hafha ndi reception hafha ndi reception ri navho ri khou tou amba na vhone vhone vha sokou tou ḓidzulela kana vha ḓo vha milioni kana vha mini ndi ra ndi khou ri ri na save yoṱhe hafha ndi ndi reception yavho ofisini vhone vha dzula na mafhungo avho hanefho ri a ndi na ṅwana wanga khophi ḽa ṅwananga a tshi vha ngei ndi na Kana a fariwe ngo ralo. Vho zwi vhona? Ndo vha vhudza zwa uri zwiṅwe na zwiṅwe zwi wanala ha Victorious Day Care and After Care. Kha vha ḓo tou pfa. Ndi nga dovha nda ri mini? Tshi fula ra mbo ḓi vula cupboard ra vha itela zwoṱhe, reception care. Vha lwa shu. Nṋe ndi nga dovha nda ri mini? Kha vha ḓe vha ḓise vhana nga tshino tshifhinga vha funzee, vhana vha takale ngauri Victorious Kids Day Care and After Care ndi yavho. Vha tou zwi vhona zwa uri ndi mention. ndi fhethu hune u to zwi vhona zwa uri ndi vhutholini ndi hone vhukimvini ha ṅwana wa uri a tshi guda nona tshi bvelela zwinzhi ha to zwi guda huṅwe u zwi guda victorious kids day care and after care vhana vha miyanga ri tshi khou dzhena fhano ndi hune nda ḓovha ri tshi khou to ḓiphina nga maanḓa ni ngo to ralo na transport i hone dzinda mafoni vha khou zwi pfha ri to vha hafha hanefho ro vha hafha vhana vha miyanga kha ri to ri venḓa ḽi aluwe nga pfunzo ṅwana u thoma u dzhena kreshe o ḓi swika na hanefha victorious nṋe ndi nga dovha nda ri mini a ndo ṱuwa wanga ṅwana ndi ḓo to founa ṅwana nga ḓo to founa